a khensa ku mpfula channel ya matimba ya manoni mali youtube channel kombela mi subscribe a ku channel yi kota ku kula ku fana na channel tin'wana la ku vulavula hi mafurha ya nguluve or mafurha ya honci or mafurha ya pig mafurha lama ma tirha vanhu va ka hina ende mafurha lamaya ma tirha swilo leswi ma lavaka ku tirha swona ende loko munhu a ma tirhisa hi ndlela leyinene ma n'wi tirhela vanhu van'wani va tirhisa wona ka mindyangu yo hambanahambana leyi va hlanganaka na yona mafurha lama loko mi ma kumile mi fika mi kuma loko ri teni ku dlayiwe nguluve kwala kaya mi fika mi tsema laya ka mafurha lamaya laha nyameni liya ivi mi veka laya ivi ma n'oka mi veka ka xibotoboto or ka something mi nga kota ku ma tirhisa vo ma. two years ivi na loko ku ri ke ni a mi dlaya nguluve mi ye mi ya xava nguluve exopeni mi endla tano na swona a mi ze mi ma sweka mi ze mi endla nchumu se van'wani loko va tirhisa mafurha ya manguluve va ma tirhisa loko va ya kwihi va ya tikhoto i kuma ku munhu i khomiwile i ya khoto la kaya nge ni yisa ka maintenance loko a fika ka maintenance va fika va ku hayi wena i fanele i hakela sesi loyiwani three thousand hi n'hweti for vana vambirhi. ma ni twisisa se mi kuma ku van'wani loko va ya le va ya va fika va endla yini va ya va ya va va va tirhise wona mafurha lamaya i kuma ku munhu wa xinuna i ya a wa torini i mi kuma ku lowa n'wansati i ye ka tindhawu to hambanahambana ku loko a fika le a ta fika a wina case mi to vona loko swi ri tano luya n'wanuna a ta fika a wina case magistrate a ku hayi i ta hakela thousand hi mhaka kwini i torini mafurha lama ma nguluve luya i tirhise mirhi yo karhi or swa tikereke to karhi. Na loko mi languta loko ku ri na na mitlangu swipanu sweswi swa ti-tournament van'wani va ti ti ti ti-team va ta ya ve va tole mafurha ya nguluve u kuma ku leyin'wani yi tirhisa murhi ivi lava va wu tirhisa murhi va nga wini ntlangu mafurha lama ma dlaye mirhi liya or ma dlaye murhi luwa va nga ta va wu tirhisini van'wani va tota na le minkondzweni loko va ya tindhawini tin'wani mi kuma va tote mafurha lama eminkondzweni ku lava yaka kona va fika va ma sivelela yini mindzingo. na sweswi ka vanhu lava mi kuma ku mi ya xava ti-grocery hi ku mhani n'wina mi xava ti-grocery please loko ku ri ku na mafurha ma nguluve kumani mafurha ma nguluve mi tota lomu mavokweni lomu van'wanyana va endla yini va tota na le xikandzeni va ti endla tidoto ingaku va tidoto mi nge swi voni leswaku ku makhamba loko ma ta lavo tirhisa mimirhi hambi vo fika vo mujuta munhu a fika ku ku mi rhwalela grocery ya ya kusuka kusuka a a Louis Trichardt or a Xitandani or a Makhado. ni ya kwihi ni ya ka n'wamatatani ni lo dyi n'we ni ta mi charge-a three hundred rand ku ri tiraka mi dyiwaka ledyiwana a ti fit price leyi ivi mi wela hi nhloko va va va mi tirhisele mimirhi yo karhi mara loko mo suka mi tole swilo leswi ni nga mi byela swona laha munyu mi suka mi tole mafurha lama ma ngo lo swilo leswiya swi nge tirhi total va ta fambela kule na na n'wina se mafurha ma nguluve ma tirhisiwa ngopfu ka sweswo lava swi tivaka van'wani va ta tatisa lava nga ta tatisa kona na khensa ku va mi languta chanele dankie.